dhom'achiise. Guyyaan kun guyyaa sahaabaan na duraa dhuman sanirra guyyaa kanaan na jabaatee jedhan. Akki ormi sun irra dalage. Akki itti gandi sun isa simate. Akka santu ulfaataa ture. Uf duuba deebi'eetiin deemee jedhan. Anaa yaanni na jiru jedhan. Hin bayfanne jedhan qarna sa'aalib bakka jedhan hoggaa ga'ee hin bayfadhe jedhe. Kiiloomeetira soddomii shan xaa'if irraa gara makkaa as dhufan. Karaa kanarratti qarna sa'aalib kana wayita ga'u bayfadhe jedha. Ufumaa hin beekne kiiloomeetira soddomii shan kana odoo uf hin beekin deeme nabi sallallahu alaihi wasallam. Garamiin deemaan beeku numa deema malee maaliif hin deemallee hin beeku. Masii galee Guyyaa kana guyyaan jabaan na mudate guyyaa kana jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Oduma isaan rakkoo tana keessa jiran mee dubbii rabbii qajeeloo dhaggeeffadha. Rabbi namaan nama gata malee rabbiin sin gatu. Namaa si dagata malee rabbiin gabricha isaan dagatu. Wanni sirra jiru dhuguma saniin gabricha rabbii ta'u. Yoo dhugumaan gabricha rabbii taate rabbiin sin dagatu abadan. Yeroo akka malee ati rakkatte hunda Rabbi si wajji jira. Akkanas samii keessa gara samii ol laalee duumessi tokko narratti gaaddisaawee jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyya gammoojjiitti biyyi tun biyya duumessaawuu qabduu mi beek. Biyya tana beeytaati biyya biyya makkaa jechuun. Yoo samiin siituu guyyaa kam duumessa garti Allahu alamii beek. Duumessi narra dhufe jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duumessa narra dhufe kana hoggaan ol laale duumessa kana mataa kiyya gubbatti arge duumessa kana keessa Jibriili jira jedhu. Assalaamu alaikum jedhe Jibriil. Alaikum salaam. Muhammadoo aboo rabbiin nu erge sitti. Rabbiin waan ummanni kan keessiin je'es dhagaye. Dhagefadhu mee dubbii kana. Gizee garii hoggaa waa, waa dura dhaabbatu namni. Hoggaa haqa tokko moromtu. Hoggaa diin tokko dura dhaabbattu rabbiin na dhagayaa tana beekuu qabaa beekee namni. Rabbiin waan ummanni kan kee jedhe dhagaye deebisaa isaan sii kennanillee dhagaye jira. Haala ati keessa jirtu beeke rakkoo si mudatte olii gassi ooftu. Biyya kilometira dhibbaa ol miilan ati deemtu tanallee Rabbi quba qaba, si argee jira. Waan isaan sii deebisanillee arge. Malaaykaa gaaraa Rabbiin na wajji erge hunoo na bira jira. Dubbisii wajji wal bara malaaykaa gaaraa Rabbiin sii erge. Malaayikaan kun Nabi Muhammad irra salaammatee ani ana malakul jibaal jedhe. Ani malaayikaa gaaraa ha gaara gaarri nu biyya teenya maaliin qotan gaara hogga buqqisuu fedhan. Maaliin qotan? Afaan Oromoon beektanii? Maaliin qotaniin je gaara kana? Doozaraan qotan. Masii galee malaayikaa doozaratti hin haajamne ha rimootumaan gaara diigu akkanuma harkaan jechuun Ani malaaykaa sani, ani qophaawaadha, bataxanqaqitti dhaabbachaa jira. Amma sii galee dubbii kana haasawuu ni beeytami. Bataxanqaq dhaabbachaa jira. Ajajuma kee fiishkaa ati afuuftu qofa eega jedha. Dhib jennaan gaara kana makkaa kanaa fi xaa'if laga kana walitti diriirsee dachii tana raaree godhaa jedhe. Humna akkasii qaba jedhe. Mati gale qub tokkorra dhaabbataa jira fiishkuma ati afuuftu eega jechuudha. Ni beektaa afaan akkanaa? Fiishkuma afuufamtu eega. Maal jee Nabi sallallahu alaihi wasallam lakkii bal arjuu an yukhrija Allahu min aslaabihim man ya'budu Allaha wahdahu laa yushriku bihi shay'aa. Lakkii gaarallee irratti hin jiisinii, Rabbiin gudeeda isaanii keessaa, duyda isaanii keessaa, nama Rabbi gabbaru ka Rabbi ittiin sharreessiifne naa ba'uu kajeela. Yoo isaan kanarrallee abdii dhabe gudeeda isaanii keessaa ilmoo isaaniitiin kajeela na duraan fixin fixuun isaan fixuun hiikaa naan qabuu jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yeroo yeroo hamtuu beek yeroo hizaabarra innaa rifaatuudha, yooan wanni isaan mudate kun ulfaataa tahuudha, kilomeetira soddomii shanii ol odo uf hin beeyne deeman. Ati bar dachirraa dhabamsiisuu miti, wanni sanii olillee yoo jiraate ni godhaa beeki namni. Akkas je'aniin. Nabiin Makka deebi'e isaa yaanni kun itti jiru isaa yeroo akkam ammas Makkatti adeerri isaa Abuu Xaalib jaarsi duraan Qureeshiin sababaa isaa nabi tuquu sodaate. Jaarsi guddaan Qureeshii Abuu Xaalib ka je'an du'ee jira yeroo kana keessa. Namni duraan isaan itti irkatan ka roorroo irraa dhoorku ni du'e. Jaartiin haati mana isaanii Khadiijaan ta hoggaa manatti ol deebi'an sabbarsiiftu, obsisiiftu, bira dhaabbattu, abshiir jettu ni duute. Gadaan kun gadaa maal jedhaniin warra seenaa biratti aamal huzni jedhaniin gadaa gaddaa jedhaniin xiqqo malee. Yeroo da'waan qiqiroo seente qiqiroo seente rakkoo seente namni isii gargaaru dhabame nami nama da'awaa godhu kana gargaaru dhabame yeroo nabiin sallallahu alaihi wasallam saaxilaman aduwwii san nama isaanii qabsaa'u saniif saaxilaman yeroon tuni yeroo akkasii taate Sahaabaa isaa hanguma Islaama wee'u namarraa tiysuu dadhabanii jalatti Bilaalii fi Ammaarii fi Yaasir warri kun Nabi jalatti tumaman. Guyyatti kanarraa dhorkuu hin dandeenye. Yeroo kana keessa ture. Yeroo silaa namni abdii muratu. Yeroo Israa wal Mi'raaj kun dhufe Rakkoo akkanaa nabi harkaa qaba. Qureeshiin rakkoo goda qabdee hadaammiitti dhaabdee namni gogaa nyaatee lafee gogoyduu nyaatee lafarraa rakkate yeroon kun yeroo akkasii keessa turan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhiiroo yoomuma rakkoon tun hiikkate yoomuma wanni kun furmaata argate Halkan bariisan saa dheeratte tun yoomuma bari'a? Yoomuma aduun Islaamaf baati? Yoomuma Rabbiin diin kana nassar? Mataa nasrullaah? Gizee ja'an ture jechu. Ama kudhan guutu dubama. Yeroo kana maaltu dhufe? Taateen ajaa'ibaa, taateen ajaa'ibaa Wanni nama sabbarsiisu yooaw nama obsisiisu gaddaa fi hiraarsan nabi Muhammad irraa hayxe laalaa san nabi irraa hayxe sallallahu aleyhi wa sallam yeroo tana keessa al-israa wal-mi'raaj kun dhufe duuba. Namni dachirraa bakka qubatu dhabe, nama tokko ka isa gargaaru dhabe, biyya keessa gad qubatee miilan gad taa'u dhabe, Makkaa fi Xaa'if jidduu deemu yeroo tana keessa Rabbi biraa gargaarsi ajaa'ibaa dhufe, Israa wal Mi'raaj wanni ja'an kun dhufe. Guyyaa kana keessatti beynamaa ana naa'imun fi beyti ummi haani. Oduman ani rafu mana ummi haani jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam asumaan manni urame malaayikan asuma itti dhufte nabi sallallahu alaihi wasallam yeroo san operation ajaa'ibaa tokko taasisanii akka imala tana wajji wal fudhatu silaa sun eksojiinatti kaa'ee asiin duydarra waa fe'ee achiin achi fe'ee namticha bakka akkana harkaan tuqan hin qabne kana asii ol erganii beekti. Maal fakkaata'uu hin beektu ati. Miskiina wallah. Amma si gala. Akkasii beek. Qopheessanii qophii tanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaabbii ajaa'ibaa taa buraaq jedhamtu fidanii fi Nabi sallallahu alaihi wasallam Israa'a kana godhe jechuudha. Arra tuni gaa akka waan Rabbiin nabiif harka galche rakkoo fi yaada inni keessa jiru san Sa Sheikh Hussein asii argama wayii namni achi argamu jedhu. Yeroo kana yeroo hedduu nabiin rakkoo keessa jiran sallallahu alaihi wasallam akka waan rabbiin abshiir isaan je'ee rakkoo isa mudatte san irraa haffalleessuudhaaf Yoo warri dachilleen si jibbe, warri Makkaa si jibbe, yoo warri Xaa'ifilleen si jibbe, yoo warri kuni dhiibbaa sirra taasise, warri Makkaati fi warri Xaa'if dhiibbaa sirra taasise, isaan keessaa bakka qubattu dhabdellee hulaan teenya sii banaadha jee Rabbiin. Dubbii takka jalloo laali mee ati. Warra lafaatu si jibbe malee nuti si hin jibbine jechuudha. Warra lafaatu dhiibbaa sirra godhe malee nu biratti hulaan ta'e banaan. Akka waan Rabbiin nabii keenyaan jedhee sallallahu alaihi wasallam caalama amma jiru kanarraa Rabbiin nabii gama samii ol baase. Akka nabiin sallallahu alaihi wasallam yaada dabre kan abdii namatti horuu jedhanii Abdii fuula dura diin kun ni nassarama, ni milkaawa jettu abdii tana Rabbiin Nabii keenyatti hore sallallahu aleyhi wasallam. Akka waan wal'aansa rakkoo isa mudatte sanirraa wal'aanamanii ta'an Nabii sallallahu aleyhi wasallam. Yeroon Israa'ni fi Mi'raajni kun keessatti dhufe yeroo akkami jenna? Yeroo rakkoo tana ture jechuudha. Yeroo da'awaan Qiqiroo seente yoo xiqqaate. Hijraa dura amata sadii jechuudha. Achi booda ama sadii ta'anii hijraa bayan gara Madiinaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hedduu abdii hamilee nabitti hore. Mee akkaataan Israa'aa kunii fi akkaataan Mi'iraajaa kuni akkam?

agarsiisa dandeettii Rabbi irra waan nama qajeelchu. Aayaata adda addaa hasxaalee fi alaamaa adda addaa isa agarsiisuu fi imala tana taasiseef Rabbiin. Waan hamilee nama godhu, waan abdii namatti horu ijaan akka argu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qur'aanni asitti akkana jedhee dubbate.

Qalbiin qaceluu jala deemaa? Akkaataa Israa fi Mi'raajaa hadiisni kun lafa kaaye. Maal jee Nabi sallallahu alaihi wasallam uutiitu bil an mana ummi haani san isaa rafu akka reefu jennetti malaayikan itti dhufee Israa'a kana akka deemu himaniif. Maal fidaniif yaabbii maqaan buraaq ja'an fidaniif. Buraaq tana nabiin maal jeen? beeyladaa yooau waan tokko ka harre irra guddaa ka gaangeedhaa gadii jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam akkana fakkii godhan yeroo sana isaa buraaq wanni jedhamu suni buraaq maqaan buraaqumaa beeku buraaq jedhanii suuraa fuula dubraa fakkaatu tokko ka duru mana namaa fannisan garatee isa warrumaa sii tolfatee beeku

Harre irra guddoodha, gaangellee hin geessu, jidduu tana jedhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garan fakkaatti, akkam fakkaatti, daabbaadha kalaas. Nasii galee yaabbii wahiiti. Jarjarri siidhaa miila siidhaa bakka ijji sii agartu miila keessii jedha. Xiqqo malee numa barartitti dhihaata. Amma misaaliif as dhaabbattee hanga ijji si agartu. Yoo manneen kun jiraatuu baate ijji namaa tun hanga gartuu qabdi beeka. Hanga ijji agartu san utaalti jechuu yeroo takkatti. Maanatu waanuma bararutti dhihaatu takka. Imalli sii imala akkasii. Imalli wal dhabduudhaa beeka. Imala namni baaskilaan yoo deeme amma asirraa gara malkaa jabduu. Saa meeqa yeroo hangamii dhaqa baaskilaan yoo deeme. Yoo motor saayikiliin deeme yoo. Yoo makiinaan deeme yoo. Yoo waan akka xayyaaratii yin deeme yoo. Wan, waan ati deemtuntu murteessaadha. Wanni ati deemtuun imalatee gabaabsiti. Nam tokko Finfinnee asirraa makiinan deemuu yoo fedhe sa'aa afur shan maammee deemaa oolaa isaa dureera. Masii galee sa'aa afur namni dhugaan fiigu sa'aa shan Kuun ammoo akka miskiina sa'aa torba saddeet galata. Amma si galee namni xayyaaraan deeme yoo daqiiqaa shantama booda finfinnee jiran. Izan imalti waan ati imalteentu murteessaadha. Imala tana imalan nabi sallallahu alaihi wasallam garam deeman masjidul haraam irraayi yaabbatanii gara beeytal maqdis deeman.